Dan it-tmim il-ġimgħa kienu bosta dawk li marru igawdu wkoll mill-film lokali film Malti li nħareġ propju dawn il-ġranet Limestone Cowboy mill-programm qed jerġgħu jingħaqdu Carlos Le Battista u David Etucci kif intom l-ewwel ħaġa. Alright, alright. Bonġu, bonġu, bonġu. Bonġorno, bonġorno.
Mela boħra grazzi tal-li ġaj stidintna, grazzi. Mela, ejħa, ekwa fil-fatt issa wara l-ewwel weekend ta' dan il-film, x'tip ta' rispons feedback kelkom fuq dan il-film? Mela, ma ntoġob xejn, ħatma. ħatma. Le, le, le.
Le, le. Le, sejjer tajjeb. Għandek karattru partikolari, David. Karattru partikolari, grazzi.
Diplomatiku ħafna. Il-radio, la, ġiviri. Le, il-film sejjer tajjeb, ħafna tintlaqa tajjeb, eh, we're very happy. Ovvijament jena nħedġex in-nis jaraw, għax huwa film Malti fejn Malta tiffiċere bħala Malta u l-istorja Maltija u we're very happy with what's happening. Xaġa punt interessanti li kat l-istorja Maltija fil-fatt hawnhekk immissu minn diversi aspetti ta' Malta tal-imoddi, mhm. nitkellmu fuq il-knisja, nitkellmu fuq il-politika, eh, ma bżajtux twaslu l-istorja ta' Malta fuq l-iskrin, jiġifieri ħatmu llum il-ġurnata kulħadd jaf x'inhi l-istorja. Mhux hekk, mhux hekk. Però ehm, qaqqattuha wkoll forsi ehm, punti ehm, li nistlu wkoll bissima għax dan karist kellu karattru partikolari Ej, u f- iva, u u- f'kull u f'kull elezzjonijiet normalment ikollna minn daw it-tip ta' ta- Eżatt, ta- eżatt. ta' karattri, però kien kien jgħix dinja għalih. Huwa- għalih. huwa- hu- Il-film huwa fuq il-fenomenu tal- tal- tal-clown politician kif għadt inti li dejjem kull elezzjoni jkollna karattru li U Karist huwa persunaġġ vera kif qed tgħid int, kull urid u ma tistax ma tħobbux. Però mbagħad tittara wkoll il-perikli u r-realtajiet ta' dan il-. Ma tistax ma tħobbux minn meta tħares lih minn barra, imma n-nies li qegħdin fiċ-ċirku tiegħu mbagħad dik hija sitwazzjoni differenti, sitwazzjoni iebsa, sitwazzjoni li mhux Għal kulħadd forsi li jrid jaffaċċa din il-persuna li qed jgħix fid-dinja ma mhux qed jgħix fid-dinja fl-istess.
U Davide l-karatu ta' Davide huwa t-tifel tiegħu John u l-iktar li jibati meta jara l-missieru jiġi fit situazzjoni li jispiċċa fija, fija maġnat ħafna. Ekku, fil-fat, hemm emozzjoniet, forsi dak li jkun it-tifel iħossu forsi imbarazzat mill-attitudni tal-missier, ġifiri. Hawnhekk kellek toħroġ ċertu emozzjonijiet Davide, fil-fatt inti qed tbati ċertu konsegwenzi u fl-istess ħin qed jeffettwawlek ukoll ir-relazzjoni mat-tifel tiegħek f'dan il-film, jiġifieri. Fil-film John il-karattru tiegħi mhux talli għandu missier li qisu ibnu għax jiddependi minnu ukoll, imma għandu iben ukoll. John irid ikun il-missier għal ibnu li Karist ma kienx għalih. U dawn huma deċiżjonijiet li jittieħdu ma' żmien, ma' kif John jikber, jikber missier li ma tantx huwa forsi kburi tiegħu, imma ħafna drabi daw l-affarijiet waslu għal żewġ options waħda huma li jaċċetta li l-persuna taċċetta lil missieru jew is-sitwazzjoni kif inhi u tgħix ħajtu normali għax m'għandha l-ebda kontroll fuq. U l-oħra hija li titfa' maskna u tipprova tkun persuna li m'intix. Issa John għażel it-tieni option. Tefa' maskra li fil-film narawha tiġi imnaqxa u taqa' bil-mod il-mod. So, il-film iwassal għal ġon id-deċiżjoni l-eventwalità li fl-aħħar dil-maskra jew tittaqa' jew tittaqa'. M'għandu xagħar. Jew tkissru, jew tkissru fl-aħħar mill-aħħar. Il-film
Asqastu minnu kemm il-darba, ġibri, fajtu tirranġaw, fil-fat kif għadna l-axħar darba meta tkun ġej minn dinja ta' televizjoni għad-dinja. Pero użajtu ehm, teknoloġija ta' ċinema hija differenti minn ta' għal-mod kif tiġbed l-angoli u kollox. Karlos. Ekku, eżat, fil-fat ehm, Abigail, direttriċi, ħadmet apposta biex ikun film għal-big screen. It's a very, Il-film huwa ċinematografiku ħafna. Abigail għamlet biċċa xogħol kbira, it-tim kollu, u nixtieq nirringrazzjahom minn hawn, it-tim, il-cast, il-crew, għax min kien fiha jaf eżattament kemm kienet avventura sabiħa, però iebsa u diffiċli u sfida. Kienet sfida kbira. Kollox għadda b'wiċċ il-ġid, thank God, u. tħareġ tal-film. Davide, eh, ħassejta differenza mit-televiżjoni għaċ-ċinima naħa tiegħek? Inti ġieli għamil ċaffariet oħra wkoll. Le, ma tantxina ma tantx inħoss differenza eh. bejn proġett u ieħor li jinbidel minn naħa tiegħi l-unika bidla nara teatru għax kollox irid ikun eh, scaled, jiddependi fuq il-teatru, anka teatru, jek taħdem San Ġagbu mod, taħdem il-teatru Manuel mod ieħor. Imma mill-televizjoni għal-film ftit huma differenzi, Kemm jista' jkun nipprova naħdem żgħir kemm nista' jiena personali dejjem għax nemmen li speċjalment tal-film u għat-television emozzjoni ħafna drabi taħsiba biżejjed m'għandekx għalfej titħaq jekk qed mm. titħaq minn għajnejk ħafna mm. drabi speċjalment close up biżejjed. Mm. U nipprova nagħmel l-affarijiet reali kemm jista' jkun, jiġifieri jekk il-karattru qed jgħaddi moment ferħan, mm. prova nkun ferħan vera, fimt? Mm. Eh, ħalli mbagħad l-emozzjoni titrasmetti fiżikalment, eh, sa li joħroġ fiżikalment ma tantx noqgħod naħseb fuq u għax mbagħad jekk xi ħaġa ma taħdimx tajt id-direttriċi jew. Ne, mhux hekk, mhux hekk.
Imma ħadd ħafna biex naħdem ma. Davide vera faċli, Davide jieħu direction u għandna relazzjoni vera tajba. Veru, come on, verità ngħid. Qed nitkellmu issa fuq l-istess mistoqsija tnejn, però minn punt differenti, ta' Davide bħala attur minn Carlos bħal naħa tal-produzzjoni. L-iktar sfida li kellkom f'dan il-film? Ma nafx jekk hux l-istess ħaġa jew sitwazzjonijiet differenti.
Age before beauty, ngħidu hekk tajjeb. Mela, Definitely int mela. Thank you, Davide, kompli sejjerek. Ma nafx jekk raġel x'naħdu flimkien. Mela, basikament ħanajdlek, aħna kif kitibni dal-film jiena eh, John Malija mm. u Abigail eh, il-ħloqna l-istoria mm. flimkien u mbagħad jiena John tibna l-iskript u Abigail tedit jaħu u mm. nibnu flimkien. Dik kienet sfida kbira x'kienet diffiċli ħafna eh, tażel x'tħall tneħħi mill-film, mhm. tpoġġi u anka wara li sar il-film meta konna f'filmi għajni, mhm. kena ħafna materjal u hemm kunċett fi storytelling għadek kill your babies, ġri jiġifieri Jekk xi ħaġa ma taħdimx għall-istorja tajba kemm hi tajba qtala rasha. U dik kienet vera diffiċli. Dika minnaħa bħala storytelling. Mbagħad minnaħa bħala produzzjoni jiena u Ġanni spiċċajna l-arts department, ra kollox aħna. Għamiltu biċċa xogħol tajba. Għamilna imma kważi mitna kemm il-darba daf, kważi u let ma tat ngħidlek kważi mitna, kważi mitna. Il darba kellna xena pereżempju ridna ndaħlu dajsa ġo dan l-ar biex nieħdu xott minn fuq għax kien toqba fil-blat. biex daħħalni għad id-dajsa b'weda, ġifieri, mbagħad għamilna xi tliet sigħat nduru magħha x'ma nixtiex Kienet avventura vera sabiħa, però vera. Konna jżel kont għaxi iktar mġin dak iż-żmien. Davide, minna ħatijak. Minna ħatijak l-ikbar sfida għal-karattru ta' John kienet li juri daw l-emozjonijiet kollha li kienu għaddejjin minn moħħu emissir u t-tifel, reputazzjoni tiegħu, ix-xogħol, id-dar, eh, U fl-istess situazzjoni tal-mass meetings u kif ħaj. Fl-istess ħin jiprofa jżom dil-maskla. Ġifiri dik kienet l-sfida li juri dawn l-emozjonijiet kollha, John fl-istess ħin u qed jipprova ma juri xejn. Mhm. Mekku.
maskla fuq il-maskla.
U għala toħloq ukoll dak l-aspett li n-nies jibdew jifmu u fil jissimpatizzaw ma' John fil-li forsi juru dik daqsxejn rabja.
Il-karist.
Jina rajtu. Jina jina jina jina Bdejt trid tidħaq b'Karist sa ċertu punt fejn qed tissimpatizza miegħu, ġifieri qed nipprova tifhem il-John, ġifieri l-emozzjonijiet ikollok dik it-tbissima għal mod kif qed jirredikolahu, però fl-istess ħin għandek dik ir-rabja għal mod kif qed jirredikolahu. Ġifieri l-emozzjonijiet huma U fil-fatt kien wet mill-isbaħ films naħseb li rajt f'Malta, ġifieri. Mhux għax wiċċkom, għax mexxej ħafna u tant hemm emozzjonijiet fih li jien tal-parir il-kapaċità raħ anki darbtejt li għax aspetti li żgur ma tirrealizzaħħomx għax tant tibda minn ħaġa l-oħra għandi nitħaq bih il-karist għandi nitħaq l-oħrajn qed jiżżuffjattaw bih, qed nitqgħu għax qed jiżżuffjattaw bih, mela għandek ċertu rabja li ġabet. Għamlu biex xogħol tajba ħafna wkoll, Karist, Paul Portelli, Paul Cilia bħala Tommy, Mark Doneo. Mark Doneo bħala papa ta' Karist meta kien għadu tifel. Eh, kien tim vera tajjeb. Xi mis malaj malaj wara Limestone Cowboy. Oh, bil-mu. Tudux tajdolna. Le, le, le, palissa naħdmu fuq proġetti ġodda, up and coming, ehm, għanna TV series ġeja, mbagħad għanna TV series oħra, Eh, Pero dik għada għada kollox under reps. Ekku. Eh, għalissa nħedu break zaħi.
Pero għed dak jitħol fil-paġni ta' take today mi kunem l-abġornamenti ħanajdu jek ta' dak kollu li kunem. Awguri għal din il-produzzjoni u koll għal dak kollu li ġejjin. Grazie ħafna tal-lum kontu miegħek. U bekk ġejna fit tmim edizzjoni oħra tal-programm Nitfa Kultura l-appuntamenti għal mokom. Huwa propju għal fl-istess ħin jina Fredrik Zammit insemmilkom.